Roa teny dia fisaorana anao Jeneraly a, fisaorana anareo Madame Bodo a sy ny komity. Ary misaotra anao ihany koa Madame Vizovy satria ianao no ataontsika hoe nitondra ny fanevan'ity Ministera hiasantsika rehetra ity tany amin'ny sehatra nandoanao ny andraikitra izay nakiana taminao. Ianareo tao amin'ny komitin'ny Civisme raha tsy diso ahako, Mission Civisme, koa dia isaorana satria zava-dehibe tokoa ny fampahatsiahivana ny fomba fananganan-tsaina izay tokony hanaraka ny fenitra. Misy fenitra, misy fombafomba izany fa tsy sanatrian'izany. atao fahatany amzao fotsiny an! Marina fa mila fiaraha-miasa, mila fifampitsinjovana izany fombafomba rehetra izany. Dia mariky ny maha firenena ny firenena ny saina. Anisan'izay fa tsy ny saina ihany no maha firenena ny firenena. Anisan'ny endrika satria misy émission nataoko tamin'ny. television ary vetivety satria nisy fanontaniana napetraka tamiko hoe mba inona no service nantsoina hoe firenena? ah! zao ve tsika vao hanao definition ny hoe inona no antsoina hoe firenena? tsy manina fa averiko e! satria misy hoe fanova roa amby enimpolo fanova raha tsy diso aho hoe fanabeazana olom-pirenena valona. Citoyenneté, firenena, vanona, tsy manina fa velona. Firenena kay, tsy hoe tonga dia firenena dia firenena, tsia fa mety manana sisintany, manana mponina iray izay mitovy foto-pisainana, manana tantara iraisana, Mety, mety hoy aho. Manana fiteny iraisana, ce n'est pas toujours le cas. Misy firenena, Suisse izany ohatra, confederation, teny maromaro no ampiasaina ao. Mety manana an'io faneva io firenena rehetra, tsy voatery hanana faneva an! Misy mbola miady amin'izany. Mety misy lafiny ara-tantara koa iray sady besinimaro an! Izany Alemana izany, avant d'etre une nation, c'etait d'abord un Volkstung, izay ny filazany azy. Lafrantsa izany, c'etait pas une nation au départ, fa mbola niadivana daholo io rehetrarehetra io izay vao voafaritra hoe ity no atao hoe Lafrantsa, ity no atao hoe Alemana. Ny Mauriciana eto Abrike toa nosy mitovy amintsika, tsy dia olana loatra satria samy nosy dia voafaritra mazava tsara ao aty ny sisintany sy ny sisa. Fa ny tolona ho aminy tompoko, misy karana ao, misy sinoa ao, misy vazaha ao, misy malagasy tompotany ihany koa mitovy fiondirana amintsika. Firenena rehetra dia samy manana. ny maha izy azy. Isika eto Madagasikara nomen-janahary tombana manokana. Sisintanintsika mazava, ny maha Malagasy antsika mazava, tsy misy fahasamihafana. Ny fitenintsika iray ihany. ny kolontsaina mitovitovy ihany na misy fahasamihafany kely ary fa mitovy ny tantara iombonantsika, ny ady natao amin'ny fanjanahantany, ny fahazahoantsika ny fahaleovantenan'ity firenena ity, ady izay natomboka ary tsy nitsahatra, tsy nitsahatra hoy aho, hatramin'ny fahagola ka hatramin'ny andron'ny faha-mpanjaka ka hatramin'ny nahazahoana ny fahaleovantena an-tsoratra teo ampui mille neuf cent cinquante huit à mille neuf cent soixante satria nisy processus tonga tamin'izany vanim-potoana izany. Tsy nitsahatra isika nitady sy nikatsaka ny tombontsoan'ny firenentsika sy izay mahasoa ny Malagasy. Ankehitriny fa nisongadina ny tenako mahita antsika vory lalina, feno dia feno tokoa ankehitriny ny hezitra ratsy ity. Voatery natao teto moa izy ity satria hoe maromaro ihany ny ny mpiasa no ho avy eto dia misaotra anareo izany izay nanokana an'izao maraina izao soa ihany fa efa nahazo masoandro antsika ary manga ny lanitra anio izany hoe mampiseho izany fa misy Ny finiavantsika hirahina hatrany hiara-meo amin'ny fitiavan-tanindrazana. Zava-dehibe izany satria amin'ny toe-pirenena moa isika no ambadika izany fitiavan-tanindrazana izany. Hamino sy mahatoky aho fa ianareo rehetra izay miasa eto anivon'ity Ministera ity dia tsy hanao ambanin-javatra izay angom-pom-pirenena izay. Satria izay no maha-Malagasy antsika. Ampopo. Rehefa tonga ny tsy fitsinjofana an'izay ampopo-pirenena izay, fierté nationale izay dia mazava loatra fa mety misy ny andanim-panahy hijery ny tombontsoany manokana, mety hijery ny la fohy ezaka manadino ny lavitr'ezaka. Anio mampahatsiahy ihany isika tafavory eto fa misy fombafomba tsy maintsy hajaina.

akanjo mahafinaritra izao an! ary ramatoa irery misimisy moa dia niraiko manokana satria tena hitako mihitsy aloha fa navitsika dia navitsika tamin'ny firana ny mirabebentsika. Tompokolahy sy tompovavy isika rehetra mpiara-miasa eto anivon'ny ministera, amin'ny alahady izany dia hiaraka hiravo sy hanotrona ny. matso lehibe etsy amin'ny Mahamasina isika izao ary tokony hahatsiaro izany isika miaraka amin'ny fiaraha-monitsika fa manomboka tonga amin'izao tanjona izao isika dia misy dingana maro natrehan'ny Zoky ray aman-drenintsika tany aloha tany ka nahafahantsika handeha re toy izao. Mbola hisy dingana maro ihany koa manomboka androany, rahampitso, manomboka amin'ny alahady. Nganie ka ny enimpolo taona ho avy angamba mety ho vitsivitsy amintsika ihany sisa no tavela eto amin'izany enimpolo taona ho avy izany. Enga anie ka ny endriky ny firenena izay havelantsika amin'ny enimpolo taona ho avy dia endrika izay nisian'izay am-po izay, nisy ny fierté antsika ka ilazantsika hoe j'étais là. en deux mille vingt deux nankalaza an'izany fiverenan'ny fahabeovan-tena izany. Ataoko fa voninahitra ny firentsika izany ary izay indrindra no teny mba tiako ho entina anio mba ahafahantsika mahatsapa ny maha zava-dehibe ny fankalazana fiverenan'ny fahaleovantena. Tsy adino fa ny matso lehibe izay ho atrehantsika ny Rany dia maneho voninahitra ihany koa ny voandahy izay endrika anankiray ihany koa maha firenena ny firenena. Tanisaintsika teo ny sositany, ny maha malagasy, ny fitenenana iombonana, ny ny tantara iombonana, fa misy koa ny fisian'ny filohan-tany avy ny firenena. Dia eo ianao azafady e Général anao ianao Mika satria izy no hitarika ny matso lehibe izy le voalohany ery a. Laharany ireo foloalindahy zany dia mba indray mandeha eo anatin'ny taona angambany mba ao anatin'ny fiainako angambany mba hilahatra miaraka aminao eto aho dia misaotra an'izay maka sary hisian'ny foloalindahy misy ihany koa ary aza adino maha firenena ny firenena mbola very kely. ny fahafahana manota vola izany koa anisany izany isika koa mba manana ny iray ary fa farany be farany eo farana koa ny tena maha firenena ny firenena tompoko dia ny antsoina hoe ny tadidy iombonana la mémoire collective un peuple fa tadidio izay Rehefa ny firenena no na ny vahoaka ao aminy no manadino ny dingana izay vitan'ny sasany teo aloha, tsy firenena intsony izy tompoko. Sady izay, tsy maintsy misy tadidy, misy mémoire collective. Nahavita an'izao tsika, nisy ady tamin'ny Menalamba tamin'ny andron'ny Galerie izay nampisaraka antsika, nanao politique des races teto Madagasikara, niady ny Menalamba, novonoina ny Menalamba. Aza adino izany. Mémoire collective tsy azontsika hidina ao anaty mémoire. na fonosina anatina boky dia avela eo an, fa ato-tsaintsika, ato-pontsika, ao anatin'ny fanahintsika maha Malagasy an, tsy maintsy misy endrika ny tantara izay iombonantsika ka iraisantsika. Izany rehetra izany tompoko, izany critère rehetra izany ny maha firenena ny firenena. Teny Malagasy no iombonantsika, ray an, fa etsy Maorisy, ohatra nomeko tao, tsy mitovy ny fitenenana an, Ampiasainy fiteny sy ny fombafombany an! Ary miady isan'andro zany parlemanta maorisianina izany mba mijerena ny tombotsoan drareo indou sy ry zareo xou sy ny sisa ady isan'andro zany fa iray ihany izy rehefa ny tombotsoam-pirenena jerena. Rehefa somary latsa-danja indray ny lafiny hoe fanarahana ny fenitra mason'ny hafa dia avereno kely. ny tahan'ny mémoire collective izay maha firenena ny firenena. Zay zay e Généraly e! Ho tonta Madame Boto, Madame Virginie, ianareo rehetra izay manotrona izao fihaonantsika anio izao ny mba teny kely ho entiko hizarana aminareo satria efa ela ihany koa isika no tsy tafaraka tamin'ny fotoana fanakan-tsaina toy izao noho ny antony maro, ny fandaminana, ny fotoana samihafa izay tsy mifanojo dia anio izany isika no afaka mifanotrona indray dia enganen ka hanao fety fankalazana ao anatin'ny fitoniana isika rehetra rehetra